Il-Bobby. Wieħed mill-ewwel tatuwist f'Malta. Din hija waħda mill-aħħar tpinġijiet li għamel il-Bobby. Dawn huma ftit mit-tatus li l-Bobby pinġa fuq u nnifsu. Kopert għandi f'saqajja, li minn dak kont tfal, eh. sa' disa snin, għandi t-nej f'sidri, u għandi oħra f'saqajja, u għandi dajja t-nej sa' fuq. F'dari m'għandi xejn. Zila xi 25 sena. Daw ilhom 28, 29 sena. Daw kollha ilhom ħafna, ilhom żmien twil, daw aktar riċenti minn daw. Imma kif bdiet din l-ossessjoni fuq it-tpinġija? Kienet fissazzjoni tiegħu ħafna t-tatus. Kienet ħajtu. Gracie għal-mara tal-Bobby Iltqajna raħal ġdid, kont għadna laq 60. Waħda mill-aktar tatusa l-qalb il-Bobby huwa isem Gracie. Din it-tatu pinġitilu Gracie stess. Kien ivvinta l-impenġilu bieċajin. U naħseb l-ikbar dizastru li kellu fidi Kienet din il-biċċa għax penġejtlu isem isa triq ta' ma nafx fejn. Gracie tajdilna li ta' disa snin ommi l-Bobby kienet sabitu jagħmel l-ewwel tatu fuq u stess. Kien ivvinta magna minn Ġoż Verjalin l-antiki ta' Nipel u sabitu jpenġi fuq saqaj. U jien niftakru jgħid li fil-fatt ma ġeb xeba kien taħ missieru. L-ewwel tatoo li għamel kien Woody Woodpecker ġo saqajh, għax peress li kuljum na wood, għalih kien għadu tifel, Woody Woodpecker allura qisu simbolu. Sena wara, il-Bobby jitlef lil missieru. Ta' xahar snin biss, il-Bobby jagħmel it-tieni tatoo tiegħu. Salib memorja ta' missieru. Kellu ten Jew kien għadu ħajgħalaq ten, kien mit missieru ta' 36. Kien għamel Memory of My Dead. Il-Bobby li jagħmel karriera mit-tatus. Il-Bobby jiddeċidi li jiftaħ l-ewwel ħanut tat-tatus f'Malta. Imma din ix-xewqa li l-Bobby tispiċċa titfaw il-ħabs. U biex ġab il-permess ta' dan ħanut, weħel xar ħabs. Imma l-Bobby ma jistax jgħix minn art pinġija. Waqt li jkun il-ħabs, il-Bobby pinġi fuq il-ħitan ta' ċella. U waqt li kien hemm, għamel iċ-ċella kollha ta' tus. Din li qed naraw hija tpinġija Fuq il-ħitan taċ-ċella, fej kien il-Bobby, fil-ħabs. Waqt li l-Bobby għat il-ħabs, jinħariġlu l-permess għal-ħanut. Il-permess għal-ewwel ħanut tat-tatus f'Malta. Ġi l-permess u ħattulu l-ħabs jiena. U kellu xorta jkompli s-sentenza. Iżda l-Bobby ma kienx bi statuist. Kien jaħdem fabrika stainless steel marsa. Eh, L-Ingilterra kien jaħdem anka meta l-laħam. Kien bus driver Kien suq double deckers, fna kien anka ħid, eh, kien sajjid, ġviri ġili għamel ġimma fuq il-bahar. Li xjaħ persuna li għat pinġa fuq u il-bobi kellu 90 sena. L-iktar raġel anzan Ingliż ġabuh bil-wheelchair Kellu xi disgħin sena, kien fil-gwerra Malta u dejjem ried jagħmel salib ta' Malta. U dak kien jgħid li mħabba ommu qatt m'għamlu. Waqt li kien Malta xtaqt li jagħmlu, ġie u għamiltlu salib ta' Malta żgħir. Ta' 91 sena. Ta' 91 sena. Għand il-Bobby għamlu tattoos anke artisti ta' fama internazzjonali. fosthom il-kantant Taljan Jovanotti. Jovanotti laqas biss kien jaf minnu, kien għamillu farfett u kien għamillu totem, jgħidu la totem tal-Indjani isa ikla. U li jitħajru u bħal missierhom iridu jpinġu wkoll. U mhux kien iġanna u anke konna nsaqsu ħahna. Għalina kien just drawing, għalina isek qed pinġi, allura Id-Daddy qed jagħmel hekk, mela ħa nagħmlu bħalu aħna ħa nippruvaw. Ovvjament fuq rridu nippruvaw mhux. Iva, il-Bobby kien iħallihom ipinġu tatus fuq saqajh. Saqajh kien iħallihom apposta l uliedu. Kien iżomm sieq, kien jgħidilha 9 year old leg. Jgħidilha 9 year old leg. Fejn kien għamel Woodwood Pekeru, tkellu 9. Mbagħad kont tagħmiltlu fjura jiena, kelli 9. U mbagħad kellu forħija żgħir, suppost tagħmillu fjura. Suppost kont tagħmillu fjura żgħira fuq saqajh qatt ma taħħas ħażin u hija tajtu ħass ħażin dak il Din ma tkunx l-ewwel darba li l-Bobby jħossu ħażin. Ironikament il-Bobby jibża ħafna mill-labra. Kien jibża mill-labar. Jekk jara injection. Injection ħassazin jabadni. Però anke biex nieħu d-demm, dik it-Tingiża rqiqa kważi kważi ddejjaqni. Naqbad neħlewha ta' qalb. Ah. Però tattoos le, tattoos nieħu pjaċir biha. Wieħed mill-aktar episodji li jweġġa' lil Bobby ikun meta ma jitħallix jidħol f'ristorant minħabba d-dera tiegħu. Propju minħabba t-tetus. Pa speċi waħda mill-hobbies tiegħu ma kellux hobbies. Però waħda mill-affarijiet li kien iħobb li naltaħat li tieħroġ jikol barra. U morna ġo ħanut partikolari bħal speċi u laqas biss riti daħħalna. Minkejja li għal Bobby it-tatu ma kienx tabu, dejjem insista ma' ulidu biex qabel jalqu 18 sena ma jagħmlux tatu. Fimni, qabel ma kellna 18 sena ma għamil il-ħadd minna. U mbagħad jiena kont għadni ħana laqhom u bqajt nirsisti biex jagħmel ili u ma rridx. U kif għalaqt lejtin, xorta baqa jgħid li aħsibha u erġa' ħsibha u erġa' ħsibha. Xorta ġifieri mhux qabad ora jgħid għalaqt lejtin poġġi jara xi trid ħana minnlek. Xorta jibqa' jsaqsi sa dik l-aħħar naqra. Natasha, it-tifla tal-Bobby, baqgħet m'għamlitx tatu sal-lum. Il-parir ta' missiera dejjem kien biex ma tagħmilix.

Ġiet għaddi anki sena, jibda jissaparaw, jispiċċaw, jerġgħu jagħmlu biċċa ta' oħra fuqha biex jerġgħu jattuha. Il-Bobby żgur li qatt ma kien se jikteb ismu, għax il-Bobby fil-verità mhux Bobby kien jismu. Propja entni, imma l-iktar ħaġa li ma kienx jaħmel ismu. Kien jgħid tupox għalih. Mela minn fejn kien ġie li sem Bobby? Il-Bobby propja Li kien jismu Bobby jiġi missieru. Umbat l-ewwel tifel li kellu jiġi ħuħ il-kbir. Ħafna mill-familji semmu l-ewwel tifel wara l-missier, kien jismu Bobby wkoll. U it-tnej ma damux magħna, ġifieri t-tnej mietu ta' eta żgħira. Eh, u kienu jsibuhom tal-Bobby, tfal tal-Bobby, u mbagħad peress li missieri kien l-iktar wieħed imqarqaċ. U kull ma kien baqa' ikbar minnu kienet oħtu, ġifieri mis-subin jiġu l-kbir, isun tiret il-laqa miegħu u baqa' l-Bobby. Il-Bobby, l-isem li kien fuq fom kulħadd, meta ġiet l-aħbar li ħabta u sab taħallina. Dal ġifiri l-ħadd fil-ħodu abnormali. Konna qegħdin nipprepara biex noħorġu, saqsini fejn ħammorru, semma semmi li ħanut partikolari, għatlu mux xorta għatlu ħana raw jiġi xi tifel l-ewwel. Konna jena l-mara u t-tifel id-dar u fil-fatt beda jdoq il-telefon. Issa kemm irrispondejt, inqata' Erġa' ċempilt lura jiena, nisma' l-mami tajja u twerżaq hija hija x'ma nafx ġralu l-pa. Nżilt hawn, dħalt id-dar, sibtu bdiet fuq is-sodda. Provajt nagħmel billi ħsibt jiena milli stajt. Jinnaf għamiltlu CPR, saġġajtlu qalbu provajt intiħi nifs, ċekjajtlu l-pols, pero pols. Ħertela ħija żgħir fl-ambulanza miegħu, fil-fatt bħalma Għal ħija żgħir baqgħu jimmessaġġawlu qalbu jtuħ innifsu daw. Daħlu mill-emerġenza, daħluh għamlu nofsi għaw. Jekk mhux 45 minutes jippruvaw ġifieri għamlu ħilithom kollha l-isptar. Però ma wassal xejn. Ta' 58 sena Il-Bobby jmut battak f'qalbu. Eżatti ġurnata qabel ma miet. Għala 34 sena f'dimkien. Fil-Knisja ta' Raħal Ġdid, Il-bobina tal-aħħar tislim. Għalissa qgħod attent li ma tkunx toqgħod jisbal. Għax kien jismu Antni, mhux Bobby. Bobby tat-tatus kienet ħaġa u magħruf biha. magħruf tajjeb. Il-memorja tal-Bobby se tibqa' tinġar minn eluf ta' persuni fuq ġisim. Fit-tatus li laħaq pinġa f'karriera ta' 49 sena. kienet ħajtu. Ex u miet għalija. Il-memorja tal-Bobby